Omonto bwakire, gose bwaigigwa, nijae zinduki ore, ntebie ase obogima kwane korwa ere tokoriroka gratitude Wednesday rituko tokoira chinsa goakera Nyasae mbuya mono, gose chins goakera a- abanto baria babeire bagotokonya mbuya mono ase obogima bwaito. Ntobwate etabia ya ogotaka ebinto sana, lakini ntobwati etabia ya ogoaka mbuya mono. So ase engencho Wednesday eye ere rituko rire ewiki gati, nkorora ng'a mbuya totebe kera egento togokora toragakere Nyasae mbuya mono, gose toragakere abanto batokonyire along the way mbuya mono. So onye nkwanyia korora Facebook, erieta riane ekero Kutani, gose Penina erieta ria Ekegusii, Konyando chibire. By the way erieta riane ria Ekegusii Nyamweya, naki egokeragerwa buna Musii omosacha iga. Nyamweya nari erieta riane, magokora are korokwa Nyamweya nkarokwa Nyamweya. So, onye kwanya kong'umera Facebook, genda ase page yane, please like my page, because onye ngocha gosesenigwa naye ningoseseni, nabo togokonya na iga. Nabo ngonya kobasaberera ng'ora ng'ora igo. In fact oyo ogonsesenia inche nabo nkomoseseni. Omosubati nare igaa, nkore.

When I'm going to meet her, when I go home, ninche imorete mbatebi omosubati oyo buna ansapotiri. Omonto ore online totanya koumerana, lakini buna agendete goshare chividio chiane, buna nainche ngendete konyora enibo. Buna nkonyora enibo igo buna egocha nainche nakora ki? Namoa. Abanto bande nkong'a bare stars, abande ngokora bare subscriptions, kwarorire? Ekero okoroche epage eyane, noroche ng'a nabo ogosubscribe, nabo okong'a stars. abana nabo bagotoma chibesa inkonyora ginto eke, nakore ki nashea? Aya, naende achakere abasubati abagusii ntara ntara ntaratebe egento ekenene ntaete gokwanera. Abasubati abagusii egento nkere omwoko ogosa, eh, nkogosa more ekero mogocha iga iga ng'umbu, mwamanya goyekora ng'a ng'a momaeti kegusii. Bono gaki eh, bono nki eki bono mogokora? Bono abanto aba twakinirete risabu. Eh, inche bono buna inche ninchete nonye Nkisi Primary ngasoma Nkisi Primary, lakini nigo nkoenda Nkisi Primary class four, igo omanyete ekegusii pi. Ng'aki ng'aki mogoika iga iga ng'umbu, abanto mwarugianchere, abanto mwarwa ebi- e- e- ebi- amaninko ime, mwamanya goteba buna ekegusii kere egekongu gaki, nonye na ekegusii keria ogokwana, gwakeminyotere accent, gaki tiga amang'ana ayio, it's very bad. Tiga goyekora ng'a momaeti ekegusii. Ekegusii naki twakwana. Emama riete naro aragosinye iga ake ake, lakini goyekore ng'a tomaetiki egusii, gose ng'a goika ase ogochaka goteba ng'a kwamenyire eng'umbu, bono ekegusii kwebire, ayio namagoso sana. Omwana onye inche korwa class three nari nakwanete ekegusii buya buya ngosomiwa nyandoche ibere ekegusii, nyandoche ibere tware gosomiwa ekegusii kera esubject, mpaka egesongo na ekegusii gegosomiwa. Naki ngoika ng'ibe ekegusii, nki gekogera nkwebe ekegusii? tiga kwebeka ebosio, naende tiga gochaka gokora ng'a ng'ekere egento ekiya go take pride ng'a nebire ekegusii. Naende abande, abande mogonya kondangeria mwanya gontebia ng'a nigo omenyete nachete nkagora enyomba, nigo omenyete ase abasongo boka bare, tiga konya go take pride buna kwairire abana bao na abasongo oibo obamenyete, that is not something oko oko ogwetoreri. Ng'a naende kwamenya komenta ng'encho omanyete Kenya nse tindi tindi go associate mono na abakenya. Ah ekero kwang'anya ase abasongo naye omomua mwaebweka. Abana bao ng'a ye identity yabo ere eye. Eeh tekonya go take pride ebinto buna ebi ebisense bia bia slavery mentality. Ekegusii tourire na abasongo. Abande more ororo mokonya korusia abanto amagoso iga iga Facebook ng'a egesongo orikire ekebe. My friend intwe na abagusii. Twabere geta intwe ke omonwa oito tari ba bwake. bwa bwa bw'egesongo. Egesongo na egento togo togosomigwa nobosire bari erinde tonyore ebesa toragere. Eh, genda Italy, orore abaitalian, genda Ija eh, Germany, gende nonye chiki chinse chiria bagotwara bagokwana ah, French. Eh? Orore ng'a- ng'a ng'aki ba- tegerera BBC oigwe ng'a abanto mbarenge abamaete egesongo. Egesongo eke na egento twa- twareteretwe oboslavery. Kaba omo kaba nomogooko. gokwana ekegusii. Nonya na abana bakwanere ekegusii toirane etopic etopic eye nanyeire chinsa ntatagete konyea tiga konya go take pride igoro ya obosensi ng'a naye bono ekegusii giacha kegosinya naende kwaberire aye emiaka gose na ebere. Oyo na omwaka o twenty nine inde iga iga ekegusii moigete ngokwana na ekia nyambia gochia ebere inki ngochencheria ekegusii? Ekegusii gese nkeria kwamanyete inki kiagera ng'a bono gwaikire aa. N'ekegusii kiagosinyire my friend, inki ekegusii kegogosinyira? Togende topic ya rero, etopic ya rero nogoteba ng'a twara gratitude, kaba omonto ogoaka mbuya mono. Onye nkwanya komanya goaka mbuya mono abanto ki bare moyo, chakera nabaibori bao. Akera abaibori bao mbuya mono ase oborukingo bagokineti onye bare moyo. Onye kobwate kabesa bakeiga bakorere endagera. Onye nkwanya komanya goakera abanto bagokonyire along the way mbuya mono, chaka. naende ase abanto bonsi bw'obwate elisti, ase ekenyoro aase omenyete aase ore emeremo nobwate omonto obwanchete, omanyete abanto mbare ororo batanya gotebiwa inde ng'a mbanchete omonto. Aye ebori ng'a ase elisti ya abanto baria omanyete nonye na ase abanto obwate esimi, abanto mbarenge abwanchete, kwanya gotebia abanto aba ng'a nobanchete gose otagete bakwe, omanye gocha kobabeka facebook buna kwabanchete, ng'a obwanchete. nkorarangeria ore omonto omorikire nonye ne text ng'a Penny I love you, thank you for encouraging me mh? Egento kende, inki inki egento keria bwanchete gokora buna inche oroche mba teiboire ng'a ng'anchete koragera, ngento ki keria gegokora era egokoretera eraa, kero kwanyorire eraa, omanyete kobwate eraa, nkonyara ore goaka mbuya mono. Omo mama abantebitie ng'a ekero ore omotaka, nonye mbuya mono tori koinyora. Aye igo ogendete otebererete orengereti ng'a ng'ona rero ogosara, ng'ona rero ogosara, eh? Tobwati insa chi'ogoakera onde mbuya mono, eh? Ng'a abanto abataka mama agontebia ng'a abanto bataka mbabwati bongo bagochi kogareri bongo ng'a ng'aki, ng'a ndegoki nobogima. Barabwo bachandegete rioka, aye nkore egoki ore nobogima. Nkoba okore kwateba ng'a rero ninde moyo tiga ng'akere Nyasae mbuya mono naboke, nkoba okore gwateba ng'a.

Taiboire okoragera nkoragere, ndagere, ndagere, ne chigrape nimbwate iga, nkorende ande bosibie, nchikoragera, I do it for a hobby, I eat all the time, kegento kende gwakina Nyasae mbuya mono. Onye enywomo yao yaerete ekorera, chinywomo chinde goika chiere nario orachake komenya, otherwise chinywomo chinde obere ororo you will never live. Obosani bonde konya obwate kwabutorire, manya ng'a mbuya bwaera. Onye botaera, nabo tori gochia kogenderera. Akire Nyasae mbuya mono for break ups. Akire Nyasae mbuya mono buna abanto bande bakorusirie obosani. Buna inche abanto baria bandusetie obosani ngwakera mbuya mono because bono, inche nomosani oria nkoigwa ng'a nobwate emechando, natiga eki nare gokora nacha. Igo onde bwensi okondusia obosani igo ngwakera Nyasae mbuya mono ng'a Nyasae gwankoreirie eguru eye. erinde nyore ribaga mbe kabasani bande bare neng'encho. Because omosani otagotageti gose omosani otagwancheti, mbuya akorusie akorusie ase list, omanye ng'a bono ari tintakeiri ororo. Akira Nyasaye mbuya mono for your break ups, you need break ups um. Akira Nyasaye mbuya mono ase emechando kwabeire gokonyora, emechando nabete nkonyora nyandoche ibere, eyio yarenge omochie bwa Ongwenyi, nere egerete bono nkonya. Sukuma iga endagera njaisaine buna natagete. Emechando eria naroche, nero ekogera nkore omokia mboke saa kumi inchi korigia endagera. Akera Nyasae mbuya mono, abaibori bao bakoete eki bakoete. Akera Nyasae mbuya mono. Gladys James, how are you? Akera Nyasae mbuya mono. Josephat Araka, mm? Akera Nyasae mbuya mono. Be grateful. Naende abanto baria bagokogechi, be grateful. Akera Nyasae mbuya mono ng'a reero inche Penina korwa Nyandocheirwe nagotebirie ng'abere abanto, ng'akere mbuya mono, abere abanto, otaberetie abanto, ekero obwate chigrudge na abanto, echigokupaye obongo boria bore obong'aini bogochia gokogarei, ochake ko kwabera abanto okonyora ng'a okogenderera. Tuguta amang'ana aye okonya kobwaterera abanto, abere abanto mh. Nyabete abere, thank you so much ase ogocha iga iga. I thank God for you people, ninwe bono mwagerire nkonya gocha Facebook natiga eki nare gokora nacha Facebook. Onye motari kondigereria anga tindi gocha. I thank God for you, in fact nkobasabera ande. Ase health care tokoroka egento gekorokwa ng'a check, call and care. Hmm? Kero kwanariri kwa- kwamanyire ng'a nimbwate emechando. Early intervention is key. The earlier kwarorire enda eyemo, Abanto baria twarirwe chinda tiga tobatebie etestimoni. Kere kwarorire inde eyemo, inde erinyeire buya onyeyie mpaka onyerusie omonwa oria. Otaruseti inde omonwa oria orusie onsi pi iga enda, enda eria egocha gocha enyore echinde. Mborende inde emaete ebwate inde enene iga, omaete some of you momaeti chinda. Inde ebwate inde enene ekobeka amagena ime, amagena aria akora ki? a multiply agenderera komentekana. amagena aya amentekana amentekana, the earlier okoenda oyie ende eria, the better ogwekonya chinda nchikoria amagoro onsi. Inche omonyene nyeiyete enda buna mondoche iga, nimaete koiyenda. Early intervention is key. Ekero kwarorire ng'a enyiomo yao ngosareka ere, tiga koganya enyiomo orangererigwe abasigari amachuma more America. Tiga koganya osambe omosubati oroe omanye koenda o file for divorce. Gokorora omosubachi ochake goteba ng'a onye kore omosacha ng'a akorwe, omosacha o ng'encho ki oisaine, ekero okorora omosubati achakire gogokorera iga agogokorera iga ng'a chibesa chiao kwandeterete ntebi nkoiranere, ebinto mbire omokungu achakire gogokwanera, kora early intervention. Imokia oboyanga bwao ng'ora, genda onyuome nonya omospanish. Mbatebi boira, abaspanish nabaya sana naende nkoruga bare buya naende abaspanish abasubati baraba very clean. Amachuma nonye ninwe abasibati aba abaSpanish bagocha kobasibia mpaka mokumi. Agogosibia kogorere chianga chingiya Spanish women are very good. Genda Texas, genda gochi chi state echi ase echi chi border chi border chire. Eh? Genda Florida. AbaSpanish no bare abaya abaya. Tiakonya gosing'ika na omosibati korwa yanchera eri isabu, omosibati okonya gokoenenekeri ng'a nkwamorwerete chiombe. Forget about her. Nyuoma nonye na omosongo. Eki ebagoteba ng'a check call and care, kero gwakorire check call and care kora intervention bwango bwango. Tobwati inse okonya gotiringa nabasubati iska, tobwati inse okonya gotiringa nabasacha iska, the early oko identify ng'aki Nyasaye iga iga nimbwate eproblem, akire Nyasaye mbuya mono ng'a ogokonyire kwarorire ng'a eproblem nero. Challenge yourself otebe ng'a gaki Omonene one nkonye ndwe ase eproblem eye. Be grateful ng'omonto nare agokorokpeni. korwa nyanduche ibere peni na korwa nyanduche ibere bwongwenyi, okonya koirana manya nkoirana iga iga, natige eki nare gokora nache koba, ing'akera Nyasae mbuya mono ng'a nonde iga iga. Chaka gokora egento otanye gokora, abande mwanye gocha Facebook nonye live iga obeke esimi, nkoigwe ng'a abande bagochi kobeka esimi iga bachaka konyegerigwa, egento nkere otanye gokora, geteme. Tiankoinyori ng'a rero gete ime. Onye nkwanye goteba imoka aye nomwanchete, in fact genda nyomba omotebie ng'a narenge aria amachuma, mosubati naro okoroku penina korwa nyandoche ibere otebe ng'a gaki tiga nchake gogotebia ng'a ningwanchete. Tebia imoka agwo ng'a nomwanchete, motebie ng'a nomwanchete in fact. Kera rituko maambia na marogoba, riria mokoboka abakamba nabo bamenyete igo inche gose timanyeti tinanya koba na mosacha mogusii inche mbatebie, abakamba rituko boka maambia, good morning sweetie. I love you and have a blessed day. Naende riria mogochia korara mwasangire na motasanga, have a good night sweetie, I'll see you tomorrow. Naende mwasaba, mwasaba na abana ang'e saa tatu iga mwasaba. Eh, abakamba ndoche eba- ebasingerete konya gotebia abanto babo ng'a, aye Nyareso, singerera gotebia mokao mambia na marogoba ng'a omong'ina one ningwanchete. Eyio negasi ya omosacha konya gotebia omokungu ng'a nimwanchete, abakungu etari gasi yao konya gotebia omosacha ng'a nomwanchete. Aye okoiraneria ng'a nainche ningwanchete, nigo egesongo agotebia motabe ng'a nainche I love you too. Aye ekaba esubmissive mosike, morekora ebinto bikomoretera o- o- bikomoretera e- eraha. Ore- Rende omogaka oo buya banga ebinto nyomba, amasisisi bia enyomba, kora ebinto ebiya ebiya arangerie ng'ina, arangerie ise, ko- erangerie a- e- ka tware oboamate obuya na abana bamwabo. Mosacha totakeiri komotebia ng'a I love you, omosacha akoba ri- practical obakorora. Amang'ana ay'ogotebia omosacha ng'a I love you doesn't work. Abasubati ninwe mokonya gotebia ng'a I love you because you're emotional. Omosacha gakonyuomire genda aria sobare osie omochie obo omosacha oyio nigo agochi gokorora amanyinga achaka kogasa. Tiga konya komosingerera ng'a ningwanchete bosa kora ebinto bigokorora omosacha orore ng'a kweri mokanene na omong'aini. Eh, okomobanga buya buya mosibe kera egento obangete buya buya buya tori komoburukani tori korama mo. Yaani nambwate omonoga, monyore nyomba amo gokaa ng'a ninche. Kei, nyomba ande endete kabisa, ekero omogaka ominto achiire ng'a nkobe are, nkomotebia ng'a omogaka ira ng'ore omanyete ntobwate rituko ritambe na botuko na ekare, togesa gonsaria omoyo, namoinyora. Bono ndoche ng'a nkogechigwa are namotebia ng'a aye espeed eywo ogochera, tobasa konye konyerechera igo ngosa ebinto ngosere kabere because nyigwete nkongechia are, namotebia yaya, because eyio ne skill oko learn. tekonya koburukania omonto oo. Try egento kere ekenyia, ebundi ya nyaro ya gusii nonye nchianchete ekoboria ng'ai kwarusia ogosense yaya amasase ororoba mwanchwe. Amasase ororoba mwanchwe inche bokamba inche timaeti goseng'isa omobundisete mambia I love you. Bono ekero akonya gontebi igo nabo ndoche ng'a ning'ororobete.

ekwe erende nyareso ngoteba are ng'a motige korara ne agasuruari gose akamineti nyareso, abagusii abasubati abagusii intwe tomanyete timanyeti ng'a ototebeti, intwe tomanyeti ng'a omosacha nere ogokorusia esuruari, inche nabo nkoigwa igo timanyeti, naende onde tachieti gotoa sex education, inche emanyete ng'a na omosacha okorusia esuruari, aa ase ngachiete bokamba ngachia ngatebigwa amang'ana ande amao, omo ise moke, naende bakamba mbabwati bokong'u na sex talk. Ise mokomogakoa nagantebi ng'a, Ise moke neanko momura omwabo ise, bokamba mokungu tari korara na suruari, bono ngakumi ng'a he, abasugusi gese intwe togosoa namasuruari aito. Bokamba abakungu ng'a mbancheiri ng'a onyorwe moende ose osoerwe ng'a gwatokire getanda ne suruari ekiina okorangeriwa ngakumi, manya ngakumi ai namakong'u. Gose intwe bono toberete amasuruari tokong'ete pato, naende ekero omosacha agochia kokorusia naende kware omerere ake. Nabo torarete ng'a oroche otobundisete ng'a amang'ana aye nare amanene, naende amang'ana aye nare amanene, amang'ana aye nare akorosia enyomba, amang'ana aye naro akogera mwanyora abana aba mwanchete amasase bono, omosacha okonyoria abana, kwamanya gwancha abana kwamochaya, bono kweba ng'a omosacha oyo negento mwariete mokamanya konyora abana, tigo obosensibori, try something new. amasase ng'aki twanchete bori ng'ai bono amasikani achiete. Amasikani naro oo, amasikani ntonyebwate lakini bono omenche omwalimu nkobatebi buna ng'aki ekero ore nomonto oo eh, tema egento ekenyi otanya gotema. Ebinto mbire otanya gotema, tema egento ekenyi. Be grateful ng'a omonto obatebirie ng'a to tema egento ekenyi. Tiga koganya okwe osoe mbera ime. alafu omanye gotema egento ekenyi. Onye nkwanya komena bichara bierisase, ebichara nkomenu bire, bande mwanya komanya. Insa chinde oromeme nkorabe ekure ore gochia emioro, bande mwanya komanya. Amachuma mwanya kobekera risase oromeme gocha ogotoime. Obochingiriri mbore iga amatoime, obochingiriri bonde mbore iga, tema ebinto agwo agwo. Agakera Nyasae mbuya mono nkobatebi nde ase obochingiriri bore, moka ng'a. nobochingiriri ne nyaroka obogotoka, no, no, no, obochingiriri bore kera aase. Abande ngoteba bare ng'a nobochingiriri mbore iga omonto ako agokomena mena, agokomena mena, mena mena, riria obochingiriri tigakoboa gochaka ebinto ebinge, tigakoba omo tigakoba omonto ore omwoba, eh, tigakoba omonto ore omwoba gotema egento, amachumare magende mwao taimoka ao ng'a rero tomenane torore. torateme ebinto ebi, tiga koboa, tiga onye koboa abanto ng'a inki abanto bakonya goteba isiko, isiko aa tomenyereti banto, naye bweka omenyete obogima bwao um Gaki Nyereso rero akare omokayo ayio ndoche ng'a otindire eh, Nyereso torochi ochire gochaka ebinto ebise naende akorika iga naende omanyete ng'a chikorera chiao nchire igaa um Nyereso tema ebinto ebinya, tiga konya koboa, obwoba abo ogokoretera obotaka, abanto abange abataka abamenyete in. Fear, bagoeta abarogi, bababogete, yaani okonyora omonto amenyete in fear, total fear, onye goteti go succeed mwao, onye goteti go succeed emeremo, tiakoba na obwoba, tikonya korengereria ng'a inki nyare bakondengereria, bono buna inche Penina korwa Nyandoche ibere, onde taiyo omanyete estory yane inche ngogotebia ng'a Nyandoche ibere induete, ngotebie ng'a ngasoma enasari na omwarimu onsi are, omwarimu Jane agansomia class ibere.

Explain onde bwensi ekero kwabeire 18 years old okorwa ase efamiri yao, let me tell you nonye nabaibori goika obabetereri ko understand ng'aki you must take your path. Abaibori nabaro mbarabobe buna ng'aki nyare bagotebia goteba buna bono ng'a bamura bamwabo tata, bamura bamwabo mama, chika yaani okonyora ng'a bono ebinto ebi ntaete gokwana Facebook anga bono nkonye goakwa buna kakakaka. Penina korwa nyandoche ibere tindi gwaka buna kaka kaka. Ongokwana buna ntagete esabari ne yane tata okure. Mama iga are in her 80s. Inche bono ngo break barriers for my children. Abana bande bono baikire ase bagontebia ng'a barabwo mbari gochi konyora abana. Abana bande bantebire ng'a barabwo mbari gochi konyuomwa. Ebinto mbire abana bande bantebiri bikorokwa breaking barriers. Ngwenerete go keep an open mind. Ogwenerete koigora obongo bwao otebe ng'a eh. ebinto biachenchire. Manage your time properly, tekonya koba ere emetandao bosa otari gokora, igora chi page. Facebook is rolling out chi benefits kokonya abanto bare chinse chinde barosie chibesa. Ko intwe Facebook na ekerenga, tiga gocha Facebook kwanye gotirimba chinsa chiao, do something that can grow you. Egento kia omoerio, abanto mbareo bakorokwa abanto bare negative, chaka na omosacha oo, moka oo. abaibori bao, abana bamino, abana bao. Okonyora nonya na abana aba baneng'iborete buya iga nkineti, bagochaka ko ko ko ko ko naki bono ndatebe, gonchonchora ng'a chibehaviour echi chia nyandoche ibere mbatageti nkore ebinto nare gokora korwa nyandoche ibere. Barabwo mbarabwo, bakondetera negative energy, mbarengeo ekero chinda chiande kondia, mbarenge ekero nachete kisi primary ntamaeti gokwana gesongo, nkong'ang'ana na egesongo nkang'ang'ana class four. naonchete kong'ang'anera egesongo. Bana abane mbamanyeti, bana abane mbamanyeti ng'a nachiete eronge ngachi go- go- go- koyia amache kororoche, eronge konyotera aba buna yabeire bono. Bana mbamanyeti ng'a nachiete esironga mbororoki narocho, bana abane mbamanyeti ng'a nachete ne ujazi ngachandeka, nkoenda esukuru nakora emeremo botuko. Bamanya gocha, bachake kondetera negative energy. Do not allow abana bane, tiga ndatiga abayiri, tiga ndatiga abana bami, tiga ndatiga onde bwensi abanto ba isiko, abana bane ng'iborete engonge tinkabogoria emetienyi kianda, na abwo bataete kondetera negative energy. Ekero abana aba bakoreta negative energy nkobatebi ng'a beka chiburek, kara tene tenena eburek. Naende ensa chinde, abana ki baikire thirteen gochia igoro, nigo bagochaka kwanga ise, amasase tiga mbakanie, nonye kobwate omosacha omobe. Tobasa gokwancha agastori karia ng'a abana bao bangire ise ng'a ise nomobe naye ochake kobwatesia abana baria nobosensi, bagocha goika naende bagoonchokere. Abana ekero baikire thirteen mbatageti authority nyomba. Igo nkobatebi ng'a koranche nyabere omosacha na oyone, inche namorigetie erinde nkore ki? Mbanyore. Nabanyorire, akang'a embeego. ikageruka bw'omwana akabera nyagitari twakogonkiri gwaikire emiaka ikomi na enane ecollege tokobegete omenye gocha abana nabwo bagokorwania mono omenye gocha omenye goteba ng'a ng'a tata iga are iga mama iga are iga abanto baria bakoreta negative energy tiga kwengejia abana baria beka efull stop the conversation mokani ng'a bono iga mami tiga gokwana bono iga. Sokoro ngwenye, tiga gokwana. Aye mwangangi, tiga gokwana. Aye mbubikira, abana baria nkobabeka efull stop. Nabatebi ng'a ngenderere, bagenderere kong'u engage, okonyora naitire omwana. Nintagete goaka omwana ebiboko? No, not all the time. Igo, onye abana bao bagokobeka in that negative energy, kande abanto aba isiko iga iga, ng'a oroche ore omonene asore, ore bweng'encho asore kobua abana bao. Abana bao nabwo number one. Naende nabwo bagokobeka ebinto bagotebi ng'a Buna bono chinsa ecurfew okobatebia ng'a saa tano tebanyora isiko, eh omonto omenye gokobori ng'a yaani saa tano ng'a bono abana bande isiko bare, abana baria mbaruete nyandoche ibere, nabo nkobabori ng'a abana abwo ng'ina nyandoche ibere aruete, abana abwo ng'ina nkenya aruete, abana abwo mberetete iga iga america. Tiga abana abwo bataye aye mpaka saa tisa lakini aye omwana o Penina korwa nyandoche ibere gongo nateba ng'a nsa tano goika aa, ecurfew yane yarenge six pm. naende tari ng'a ecurfew, obwate omwetinga orue etinga oirane. Ntwaetwa, ntwabwate chinsa tokoenda gotaya aye buna abana aba toete abana bagotaya aya, bataha ara, manya naende kwamobekera ng'a ng'a eleven omwana omoiseke, omwana omomura, kwamotebia ng'a eleven inchu. Bono eleven forty two yaikire tomoroche, gokomoboria ng'a ng'ai ore omoyasa are ng'a ng'a mama, ng'a you know everybody is here, nababoria nkobaboria ng'a ora ng'a is everybody their mothers and fathers from Nyandoche ibere?

Gwatiga ko mind your business, kwara mind business yane. Kwarang'ana ng'a nonye 10 minutes, kwarang'a nonye 20, kwarangamba. Naende ngambe bobe mono, ngambe bobe, the more mokogamba bobe, the more abanto bakomanya ng'a omosubati nare okorokwa in obongweyo. Kwarorire? The more okogamba omonto bobe, the more okomeka abanto aware omonto oria onyora self growth because bono aye okonya kogamba omonto just like that. Nyasae abasesenie, lunch yane yaerire.